Ti recordio? Reit, yn y fideo hyn dwi mynd i creu sprite sydd yn lladd y pêl os mae'r pêl yn bwrw mewn i'r sprite. Nawr y peth cynta mae angen fi'n gwneud yw mynd draw fan hyn a load sprite. So fi'n load sprite ac beth dwi'n dewis ydy'r tân. Fi'n dewis y tân, gwasgu open a fi'n enwi fe'n sprite tân. Nawr, fel ych chi'n gwybod, na gyd yw'r sprites yw'r lluniau, dydyn nhw ddim yn neud dim byd. So fi'n gwasgu OK, a nawr mae rhaid fi creu object tan. So create an object, y pêl glas, fi'n dewis y tan, a fi'n galw fe yn object tan. Nawr, ar ôl fi creu'r object tân, mae rhaid fi wneud yn siŵr fel y wal mae e'n solid. So amser mae'r pêl yn bwrw mewn i fe, mae rhywbeth yn digwydd. Nawr, na gyd sydd angen i fi gwneud. Nawr, beth mae angen fi wneud nawr yw mynd i'r pêl. Nawr, fan hyn mae gyda ni, os mae'r pêl yn bwrw'r wal, mae e'n bawnsio. So fi'n cyfod adio collision nawr os mae'r pêl yn bwrw'r tân. So fi'n add Collision, tân. Nawr, dydw i ddim iser pêl i bawnsio off y tân, dwi iser pêl cael ei lladd. So fi'n draw fan hyn, ac yn main one, mae gyda fi destroy instance. A mae fe destroy self. So amser mae'r pêl yn bwrw tân, mae'n cael ei lladd. Nawr, tase ni'n gadael e fel hyn, fydd y gêm jyst yn blanc. Fydd e'r pêl yn cael ei lladd, fydd e ddim byd yn digwydd. So, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n symud lawr i sgôr, a dwi'n mynd i symud yr high score um, table mewn i fan hyn. So, amser mae'r pêl yn bwrw'r tân, mae'r pêl yn cael ei lladd, a mae high score table yn dod fyny. Nawr, mae opsiwn gyda ni. Gall y gêm gorffen, neu gallwn ni ail-ddechrau'r gêm. Beth dwi eisiau gwneud ydy ail-ddechrau'r gêm, so yn main to, game, restart game. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud nawr, dwi'n mynd i lefel 1. ac dwi'n mynd i'r object, dewis object tân, a fi'n mynd i rhoi tân, a fi'n rhoi lot o tans yn object un, achos yn, yn uh, level un, yn room un, jyst i testo ac i gweld os mae'n gweithio. Fi'n gwasgu start, run game. Mae'r gêm yn dechrau nawr, ac amser mae e'n bwrw'r tân, gen i weld beth sy'n digwydd. Reit, mae high score table wedi dod lan. Fi'n gwasgu enter tro hyn nawr, dwi eisiau bach o sgôr, mae'n symud lan, a chdi gweld sdim tân i gael fyna. Nawr, dwi'n gwybod bod yn gweithio nawr, so gai gwared o'r tans i gyd o lefel 1, a i y lefel 2, ac dwi'n mynd i rhoid un tan. A i lefel tri, dwi'n mynd i rhoid dau tan. Ac lefel yy pedwar, dwi'n mynd i rhoid fwy o tane mewn. Nes i'r lefel ola, dwi'n mynd i roi lot, lot, lot o tane mewn a gewn ni weld. Nawr, dwi'n jyst yn clicio fan hyn nawr. Clicio'r pêl ac uh, dyw rhain heb newid fan hyn, so fi'n newid hwnna i de... Wel, fi'n fi cadw nhw deg, newid hwnna i um, 20, newid hwnna i uh, 30, Ac fi'n newid hwnna i 40. Nawr, beth mae angen fi gwneud yw gwasgu OK i safio fe, a fi'n chware'r gêm. Nawr, fi'n gobeithio nawr mae'r gêm hyn yn llawer gwell. Nawr, chi'n gweld, lefel 1, stim, stim tans gyda fi, a mae rhaid fi cyrraedd deg. Am sy'n fi'n cyrraedd deg, fi'n mlaen i'n nesa. So, fi'n gallu cael deg arall. A gobeithio fi ddim yn cael mynd lladd. Right, so 1, 2, ww, lwcus, 3, 4, 5, 6. A, a nawr chi'n gweld high score table, mae 29 gyda fi. Gallu ysgrifennu initials, enter, a fi'n dachrau'r gêm eto. Nawr, dyna ffordd chi'n creu ysbryd.